Û anha li ser nûçeyê jî we me dît û me bi hev re dît. Nûçegihanê me di Ehmedê û Quş me got çûbû wê derê çûbû Ezezê û li wê derê hin çavdêriyan kiribû. Mêyan a jê pirsin gelo rewşa wê derê anha çi ye, çewa ye û mêy hin pirsan jê bikin. Ehmedê Quş siba te bi xêr merheba ji tar. Mêy behs bikin ka gelo tu çiqas li Ezezê may û çavdêriyên te çawa bûn. Te wextê tu çûyî wê derê te bi taybetî û bi xusûsî çi ket ber çavê te? Rojbaş Hasan Ortaş, Yanî em karin bêjin bextê wê heremê hatiye guhartin dema piştî ku operasyona Mertila Firat yanî berî jî ez ji bo nûçegehanê çûbûm hidûdê Tirkiyê Sûriyê yanî şerê navxeyê Sûriyê mixabin me jî şopande ji bo karê çapemenî berê gelek dijwar bi wê derê yanî hidûdê Tirkiyê û Sûriyê Li gora Karkamişê Hetan Kilîsê di destê rêxistina terorî ya DAIŞ'ê de bû. Piştî operasyona Mertera Firatê wê heremê hemû hatiye ewlehî yanî aramî li wê heye û bi hezaran kes jî vegeriye axa xwe. Yanî em dema ku di deriyê gumrûka Oncîpinarê de derbasê Sedrê Sûdê Sûrê de bûn. Li wê derê dîsa kon hene, dîsa konteyner hene, li wê derê gelek kes dijî lê belê jiyana wê derê li gorî berê gelek ewlehî heye. Yan her kes karê xwe dike, kesên ku xaniyê wan xerab bûne dîsa xaniyê xwe çêdike, danûsandin gelek zêdî bûye li wê derê. Yanê jiyanekî nû dest pê kiriye. Ji ber çi? Yanî piştî operasyona Metera Firatê dîsa bi alîkariya Tirkiyeyê ji Artêşa Azadiya Sûrê di tîmên polîsa leşkera hatiye amadekirin. Ew jî ewlehiya wê herêmê her wiha digirin û rojê em karin bêjin sed û pêncî kes ji Tirkiyeyê vedigere axa xwe. Heta nê niha yanî di dema salekî de em karin bêjin nêzî di sed û pêncî hezar penaberên Sûrê Vegeriyane axa xwe vegerind ku herî zêde vedigerin Celabrûsê, Azizê, Mareyê, Dabûk û Elbabê. Tirkiyê jî yanê ji bo ku jiyanê wê derê baş bibe gelek alîkarî dike hikûmeta Tirkiyê wê derê de. Yanê ceyranê dibe wê derê. Ava xornê dibe wê derê, dîsa saziyên ku li Tirkiyeyê wek AFAD'ê, Kızılay'ê, İHA'yê jî, ew jî hevkariya mirovahî jî her wiha dewam dikin li wê derê. Lê belê dîsa jî şer, rewşa şer gelek nexweş e. Yanî konteyner bes têr nakin yanî. De weke ku Serokomar Recep Tayyip Erdogan jî wast çend sala tîne ziman, dibêje ki li wê derê Heremên ewlehe yanî dibe givenlîk bölge şert e vî tiştî yanî bi konteynera bi kona bi rastî rewş nabe. Lazim e ku avahiyên mayînde yanî bajarekî nû li wê heremê were çêkirin. Yanî ev nebe bi rastî havîn germe zivistan sar e ji ber vê yekê rewşa kona û konteynera çeka alîkarî hebe jî dîsa weka rewşa aramî nîne. Hasan Ortaç. Belê Ahmed Yokuş, wextê em jî çûne heta Cerablusê, li Cerablusê wexta ku em çûne wê derê meriv dîsa atmosfereke din dibîne lê dilê nêrê alîkariya Tirkiyê ya ji bo perwerdehiyê heye ya ji bo dibistana heye ya ji bo nexweşxaneya heye û wekî din wexta di rê û wana de tu diçî dîsa tu amblem bû fila mayên Him saziyên xêrê him saziyên xêrxwaziyê tu amblemê wan dibînî. Evane hemû xwe di nîşan dan. Gelo dîsa li Cerablusê li Ezezê dîsa ev dîmen hene tinin. Yanî alîkariyê Tirkiyê hê jî diçin wê derê û ew alîkariyê tine bin êdî ew kes karin xwe îdare bikin gelo? Hesen Taş, Alîkarî her wiha dewam dike yanê bê sekin dewam dike. Nexweşxane jî weke ku te jî got nexweşxane jî tevekî tên çêkirin, nexweşxane nû tên çêkirin yanê tenduristî gelek muhîm e li wê derê. Nexweşî pir zêde dibin, cihana ji ber şer, birîndarî zêde dibin. Ji ber vê yekê Tirkiye nexweşxaneyê nû çêdike. Dibistanê jî çêdike, lîseyê çêdike lê belê tiştê nû jî heye li wê derê. Îndî zanîngeha jî li wê çêdike Tirkiyeyê. Yanî zanîngehê nû jî vebûne li wê derê li Azezê zanîngehekî nû vebûye ê îsal jî dest bi perwerdeyê bike. Yanî kesên ku li wê derê dijîn, xortên ku li wê derê dijîn ê li axa xwe ê zanîngehê jî her wiha ê bixwînin. Yanî gelek Di her alî de alîkariya Tirkiyeyê dewam dike ji bo Ezezê, ji ne ji bo Marê û ji bo hemû wê mintiqa wê de re her wiha. Rêveberiya wê dirê çawa ye? Gelo ew rêveberiyana destê kî de ye? Di destê Artêşa Azad a Sûriyeyê de ye lê belê meclîsê wê derê çawa dixebitin, bi serê xwe dixebitin, girêdayî ku derê ne, rêveberiya xwe çawa hildibijêrin, agahiya te li ser vê çi ne? Yanê ji bo ewlehiyê rêveberî di destê Artêşa Azada Sûriyê de ye. Yanê li hem li Cêrebûsê hêja em karin bêjin teşkîlata polîs e hatiye damezrandin. Ew jî hem kontrolê hidûdê xwe dikin. Yanê ji ber çi? Ji aliyekî dîsa aliyê Rakkayê wan e, hê jî rêxistina DAIŞ'ê ye. Ji aliyê Afrînê, dîsa ji aliyê Minbicê wan e. Dîsa hêzên YPG'ê hene. Ji ber vê yekê Herî zêde ewleya ewlehiya bajêr digirin van tîma. Ji alî din jî ji bo bajêr ji nû da ava be, ji bo pêşrivkê de dîsa ji bo demokrasiyê wê derê dîsa ji her aliyê ji ji Ereba, ji Suryaniya, ji Kurda, ji Turkmena re jî dîsa meclîsê nû hatine avakirin. Ew jî her wiha bi bi Tirkiyê re dixebitin. Li gorî ku Tirkiye talîmat dide wan, li gorî wî ew jî xebatê xwe siyasî jî her wiha li wê der jî dewam dikin. Gelo ev qas çek diçin ji YPG re û Tirkiye jî bi tundî vêna rexne dike? Gelo ana encama van çekên ku diçin wê derê, her çiqas ku ji bo Reqayê dibêje diçe wê derê jî, operasyona Reqayê hindik maye biqede çend tax di destê DAIŞ'ê de mane Gelo piştî ev qas çek ku werin wê derê, werin bin xetê, ew ê bandoreke çawa li wan herêmên bi ewle bike? Bi rastî em li gelê wê derê jî civiyan, yanê hûn çawa dibînin van tişta? Dibêjin baweriyê me bi Tirkiyeyê ye, ê Tirkiye me biparêze, lê belê em ê jî xwe biparêzin. Ji niha şûnde dibêjin, em nahêlin ti rêxistinekî, YPG be, DAIŞ be em naylin werin hudûdê me, hudûdê ku hatine ewlehîkirin. Yanê deh hezar kîlometre li wê derê ji rêxistinê terorî hatin paqijkirin. Hem gelê wê derê hem jî ku teşkîlatê ji ISO'yê hatine damezrandin ew jî dibêjin kî ev ji niha şûnde naylin ti rêxistin kî were balê me de. Ew jî yanê di alî kî YPG he ji alî din kî tehdîda DAIŞ'ê jî hebe ew jî tedbîrê xwe her wiha digirin. Yanê Hesen Ortaç yanê Dibêjin ji niha şûnde em naylin wextê vira were guhardin, vira ê aramî ewlehiya vê mintiqeyê ê her wiha em ê dewam bikin, bi xurt dewam bikin, her roj ji bo jiyan geş bibe û welatiyên penaberên ku hatine Tirkiyê jî vegerin mala xwe û li Tirkiyê yanê aramiyekî mayîndek û dewam bike. Ahmed Yoquş li Ezezê cîranê wê derê em bibêjin Efrîn e û li Efrînê jî Hin çavdêriyê Rûs hene û ji xwe Efrîn jî di destê YPG'ê de ye. Ev yek bandorê çawa li cîrantiya Ezez û Efrînê dike gelo? Yanî Efrîn gelekî nêzîk e û ji xwe sînorê YPG'ê jî bi Ezezê ve hema bêje e. Girêda ye êrîş mêrîş çê dibin yan jî pevçûn wana der tên yan jî cîrantiyeke çawa di navbera Ezez û Efrînê de heye? Tevî ku çavdêrên Rûsî û baregehên Rûsê yê leşkerî jî li wê derê ne. Bi rastî dema ku em derbasî Azezê bûn ê ku bi me re bûn gotin vana vî niha li vir e ewk hene ku YPG hene rêxistin rêpegî li van derê dimînin ji car caran li wê derê moşeka davêjin lê belê dîsa ISO jî bersiv dide wan ji Tirkiyê jî dîsa topbaran li wê de têkevin Yanî ISO yanî YPG jî hêzên YPG jî li wê derê dibînin. Yanî gelên wê derê ji xwe re wisa hinek tehdîda dibînin yanî çimk lewra yanî ok YPG yanî çekdarên YPG nêzînin wê derê her daîm zima her daîm êrîşa wê caran caran li wê derê dikin ji ber vê yekê penaberên ku li wê derê ne acîsiya xwe li wê dikin. Lê be tiştê di nêka jî heye li wê derê yanî tiştê ku mirî tiştê ku nexweş mirî te Yanî di nav sunî û şîa de tiştekî ne xwecê ket e. Yanî em dibêjin hemû kesên ku li did hemû misliman in lê belê sunî û şîî ji hev acîsiyê dikin ev jî ji bo mezheba tiştekî ne xweş e. Tiştê din jî ez dikarim bêjim yanî li kîlîsê jî ez geriyam rewşa kîlîsê jî gerim berê li alî Sûriyê êrîş dihatin kîlîsê moşek davêtin sivîl e zirar didîte li wê derê Ev car guhelatiyên Kilîsê jî gelek gerek aramî bûn, kêfa wan jî li cî ye, di rehetiyê de jiyana xwe dewam dikin. Dîsa nifûsa Kilîsê nod hezar e, lê belê penaberên ku li Kilîsê dijîn sed û deh hezar yanî ji nifûsa Kilîsê bêtir penaberên Sûriyê hene, ev jî di dinyayê de Tiştekî yek e û em jî spasiyê xwe ji gelê Kilîsê re herwa dikin. Yanî xelat no belê em karin bêjin welatiyên Kilîsê heq digirin lê belê nedan wan. Ahmet Yokuş herî dawî ez behsa Îdlîbê bikim ku ew Îdlîb ana tenê li wê derê herêmeke mezin maye, ew bajer û hingî derdora wê, navçeyên wê, Di destê Artêşa Azad a Sûriyê de ne ew der jî û vê paşiyê Heyet Tehrîr El Şam komeke wisa derket di navê de hin ciya tevlî hev kir û vê paşiyê Rûsya û Tirkiye Îran li hev kirin li ser herêmeke bi ewle û ku li serê firîn neyê kirin. Gelo Tirkiye çavderiyê xwe şande wê derê, leşkerê xwe şande wê derê, rewşa wê derê ana çi ye? Nêzî ew kê? Nêzî Efrîn e? Efrîn jî nêzî Ezezê em dikarin bibêjin. Gelo li wê dirê pêşveçûn an jî hûrgiliyên destê te de hene, çi ne gelo? Hesen Ortaş, Bi rastî pirsgirêka Îdlibê pir mezin e. Yanê we li Astanayê Tirkiye, Îran û Rûsya bi çend civîna dikin. Lê belê Îdlib çareser nebû. Ji ber çi? Gelek rêxistin li wê hene û bi serê xwe tevgirê dikin, bi serê xwe êrîşa dikin. Ji ber vê yekê pirsgirêka Îdlibê her wiha dewam dike. Tirkiye jî ê leşkerê xwe bişîne wê derê. Îndî Rûsya jî biryar girtiye, Îran jî dibêjin em ê vê pirsgirêkê gere em çareser bikin. Ji ber vê yekê di demê nêz de ez bawer im ê Îdlib jî ewlehiyê Îdlibê jî ê were kirin. Dîsa ku em wext dema ku em li Azezê bûn, dema ku ji bo em bername mihrîcana zarok a lê derê bûn, Xeberekî ji me re hat, gotin kî Rûsya bomba avêtiye vê derê û bîst û heft sivîl jiyana xwe ji dest dabûn. Yanê şerê Îdlibê dewam dike. Lewra yanê generalekî Îd generalekî Rûs jî tevî di albaya heftekî berê di êrîşên DAIŞ'ê de jiyana xwe ji dest dan. Ji ber vê yekê Rûsya jî car caran bi bi balafira bomba davêje derê mixabin sivîl jî jiyana xwe ji dest din. Ji Tirkiye dibêje kî, Ji bo ku sivîl zirar nebînin, Îdlîb jî wek herêma ku em dibêjin Azezê, Celebrûsê, Elbabê, ewlehî bibe û ji bo êrîş dîsa ji aliyê YPG'ê ji aliyê Afrîndan ji li Îdlîb neykirin, em ê wê derê ewlehî bikin. Ez bawer im di nava mehekî de ê Îdlîb jî weke van bajarê ku min got ê ewlehî bibe. Ahmed Yokuş, gelekî sipas ji te re ji bo çavdêriyê te û tu çûyî heta Azê, tu çûyî heta ew cihê ku di destê Tirkiyê de bi operasyona Mertala Firatê hatibû rizgarkirin û ana wat behs dikî, ew lehiyek û aramiyek li wê dir heye, sipas ji te re Ahmed Yokuş.